Dumelang, le amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Mo tsetaneng ye ya boraro, ke tlabe ke bua ka lehatshe, mme lehatshe le ke buang ka lone le ke lehatshe la semorafe mo go teng tribal land. Pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya beke ye, Ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ga le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara Go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ga ke buang ka ditsetsana dingwe yaanong le tla bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng ga e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ga go teng show more um kana ga e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ga go nang le mokwalo o o supileng ko tlase gong gore go le ise ko descriptioneng ga le tsena mo descriptioneng le ya ko tlase le taba bona go kwadilwe dinako di le botala ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong ha re tswelela ka kitsiso ya rona ya tsatsi jeno re bua ka lehatshe le la semorae

le kgona go hiwa ka mokwalo o go teng customary land grant mme ga o hiwa jaana ka customary land grant le kgona go hiwa batswana hela ka tselae mo teng ga mokwalo o go tabe go buiwa gore lehatshe le ke la eng mo go rayang tiriso tiriso e kgona go nna gore lehatshe le ke bonno kana jarata Tiriso e kgona go nna gore lehatshe le e tabe e le masimo jalo jalo. Lehatshe le le kgona go hiwa batho ka tsela ya tumalano ya lease mo go teng memorandum of agreement of lease. Mme lease ye ha e ntshiwa jaana le yone e tabe e bua gore tiriso ya lehatshe ke eng go tshwanetse gore go bo go beilwe dikago leng ka nako e e rileng le gore ke dikago tsa go nna jang lehatshe le ga le hiwa ka lise ebe le hiwa motswana ga gona sepe gape se e leng gore se a tlhokagala motswana ha a ile jalo o na le um kgonagalo ya gore a bo a tlogela e le lese jalo kana a bo a ya go gatisa ko go teng deeds registry a bo a dira mo go teng title deed lehatshe le le kgona go hiwa motswakwa non citizen ka lease mme gore le hiwe motswakwa Go tshwanetse gore go bo go nna le kgang e ya ministerial consent le ga go tualo ka ga molaong go lebaka kgang e ya ministerial consent e hilwe ha motho a hilwe le sialo e ka bo e bua gore ke ya nako e e kahe

mme ebile motho o e leng gore o hilwe setlankana sa certificate of customary land grant o kgona go kopa gore se hetolwe gore e nne lease mme setlankana se sa certificate of customary land grant sone ga se na nako ya gore se hela leng mo go raya gore se nna se ntse se tswelela hela Gantsi batho ba kopa phetolo e gore ba kgone go kwadisa lisi e gone ko dis registry mme e be ba kgona go dirisa se gore ba hiwe madi o bo go dirisiwa gore ha madi a sa duelwa e be go rekisiwa motho o e leng gore o rata go kwadisa lesie ko disregistry kana a batla gore a he mongwe lesie o tshwanetse gore pele a bo a ya ko go ba botswana unified revenue services Viewers, ha e le gore wa gatisa o tshwanetse gore a bolelelwe gore a o duela lekgetho kana jang mme ha le rata gore ke bue gore lekgetho lehe le dirisiwa jang ga go tang mo transfer duty kana di-donation e jalo jalo ke kopa gore le mpolelele mme ke bua ka kgang ye ya lekgetho la transfer duty mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law gore ke mang o tshwanetseng gore a bo a duela le gore go duela um go badilwe jang jalo jalo mme ga le batla ke dira kgatiso le mbolelele mo maranyaneng a harologaneng le ka bua mo di-commenteng kwa tlase kana gone mo tsebeng ya facebook kana ko twitter at bw thinking law ha go sena go dirwa jalo go tabe go baakangwa mokwalo oneo wa lisi

Memorandum of Agreement of Cession of Lease mo teng ga setsha se ne se sa tlhabololwe ba kgona go dumalana gore yo o batlang go tsaya setsha se a ba a se tlhabolola mme ga a rialo a sena go se tlhabolola yo mongwe yo o tla ba a mo rekisetsa ditshwanelo tsa gagwe mo setsheng e seng setsha ga go ntse jalo go batla go isiwa lehatshe ko go yo mongwe go tabe go kwalelwa mokwalo ko bakabo ditsha e leng land board go kopa mokwalo o o bitswang compliance certificate mokwalo o o ntshiwa ke bakabo ditsha ga e le gore ba dumalana gore setsha se tlhabolotswe mme ebile ba itumelela ditlhabololo tse di leng teng

Ga a a tshwanna gore a bo a bata kgang e ya compliance. Ga godimo ga mong, le ga moja boswa e se Motswana, ga go tlhokege gore go go batiwa kgang ya ministerial consent. Yaka ne re bona kgang ya moruthutha ya kweneng land board e thubela batho ditsha. Go tlhokagala gore batho ba itse gore molao wa ditsha mo lehatsheng le o dirisiwa jang. Ha o hilwe tsone setankana sa Certificate of Customary Land Grant kana tsone dilisi tse go na le ka ga di ka tsisiwang bohelong ka teng.

Eh, ebile ba ka bodisa ba gana go atolosa nako kana go ntšhagatsa lisi ye mme ebile e kgona go hediwa ke ha motho a sa dire ditlhabololo ka nako e e beilweng mme ha le batla ke lebelela mekwalo ye re lebelela ditsetana ka ditsetana gore le leke go tlhaloganya gore di raya eng le ka mpolelela jalo yaka ke beile gore a le batla ke dira kgatiso kana le batla ke dira mokwalo o o rileng le kgone go tlhaloganya ha motho a ha yo mongwe lisi jalo ga go reye gore nako e e mo teng ga lisi e simolola sešwa Ka mantswe a mangwe, ga motho a ile le seke ba ka boditsha ka 1980 mme lisi e e le ya nako ya dingwaga tse di masome a matlhano ka ngwaga wa 2021 go rela gore nako ya masome a mane le bongwe e setse e itile mme go setse dingwaga tse um borobabongwe mo lesing ga motho a tsaya um lese ye gone ka notarial deed of session of lease o tsaya tsone dingwaga tse borobabongwe tse di setseng ga e simolole sešwa mme ebile mo teng ga lese ye go tabe go buiwa gore o tshwanetse go simolola go bua le ba ka boditsha land board mo dingwageng tse thataro pele ga e hela gore le bone gore a le ka um atolosa nako kana la ntšhagatsa yone tumalano ye ga e le gore motho o setseng ka dingwaga tse eh, roba bongwe tse mo dingwageng tse tharo a bo a simolola go bua le ba ka boditsha mme ka ga go ntseng ka teng motho ha a dira jalo ga gona se se buang gore go tla dumelwa go ntšhagadiwa sengwe le sengwe se tlabe se lebelelwa ebe ba ka boditsha ba ga tshwetso kana ka tholo ya bone gore a ba ntšhagatsa kana nnyaa e be ba bua mabaka a bone ke sologela ga o bone sengwe se se mosola mo kgatisong e e tlang ke tabe ke bua ka go dirisa lehatshe gore o bone madi e be lehatshe la teng le dirisiwa jalo gore madi a a o ahiwe mo go teng mortgage bond ga go ntse jalo ke tabe ke bua um mo kgatisong ya setlana ya bone ka gore go ne go tlhokagala gore le tlhaloganye kgannye ka um mahatshe a farologaneng mo botswana pele ga re bua ka go a dirisa gore le hiwe madi Ke lebogela ha ne le na le nna ke kopa gore le rate le subscribe eh e be le amogana molaetsa yo gore batho ba bangwe le bone ba nne le kitsiso ke kopa gore le letse toloko gore malatsi otlhe ga ke tsena dikgatiso tse dintšha le kgona go bolelelwa ke kopa gore le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law a twitter at botswana thinking law ka gore mo gongwe ke kgona go tsaya ke baya dilo dingwe tse ke bonang gore gongwe batho ba ka tlhoka go di itse o kgona gore ke bo ke baya dikatholo dingwe tsa dikgotlatshekelo tse e leng gore ke bona gore di ka letswela mosola jalo jalo yaanong ke kopa ha le na le dikakgelo kana le batla ke bua ka dilo dingwe tse ke sa buang ka tsone kana tse le nang le kgathego ya gore ke bue ka tsone ke kopa le tlogele gone ko tlase mo di-comment-eng kana le tlogele mo maranyaneng a a gongloganeng um ke lebogela ga le lebelela dikgatiso tsa me kgapetsa-kgapetsa um go itlhelela re kopana mo nakong e tang go siane